Khawvelah hian thil mak chi hrang hrang hi a tam hle a, Seven Wonders of the World han tih pawh hian hmanlai thil mak te, tunlai thil mak te, khuarelin a siam thil mak te leh a dang dang tein an then hrang nual mai a. Tun tuma kan sawi tur ber erawh hi chu khawvel pumin lungrual taka an pawm tlan. Khawvel thil mak pasarih te han tih rik rual a, kan rilru mitthla lo lang deuh nghal mai ho kha an ni dawn a ni. Kum sanghnih khan Swiss Corporation chuan khawvel pumpuina a pawm tlan thei tur thil mak pasarih thlan chhuahna a huaihawt a, khawvel hmun hrang hrang atanga thil mak leh thil hlui hrang hrang zahnih thlan chhuah a ni phawt a, Chung te chu mipui vote hmang a thlan a ni ta a ni. Khawvel hmun hrang hranga mi makte duai za rual zetin internet kalplang te, phone hmang te in vote hi an thlak ta chur chur mai a. Tichuan vote tur zahnih thlan chhuah zinga vote hmu sang zual pasarih te chu ni sarih, thla sarih, sanghnih pasarih ah khan Lisbon, Portugal ah an puang chhuak ta a. Tichuan khawvelin. Seven Wonders of the World lungrual taka kan pawn tlan chu kan lo nei ta a ni. Chutih lai chuan Egyptian hoin an rama awm an chhuan ve em em. The Great Pyramid te leh Statue of Liberty te reng khat ang maia an han dah tlang chu an lungawi thei lo hle mai a. Sawiselna a tam tak em avangin The Great Pyramid chu thlan ngai lo a tel chiang sa, Honorary Candidate, ah an dah ta a. Chuvangin, ziak hrang hrangte han thlir kual pawh hian thil mak pasarihte an tarlanah Great Pyramid hi an tarlan tel lohna te pawh a awm nawk mai a. Khawvel thil mak pasarihte thlalak Google lamah han zawng la, The Great Pyramid thlalak hi dah tel vein thlalak pariat awmna te pawh i hmu nuk mai bawk ang. Mahse, kan sawi tak ang hian thil nih dan chu i hre chiang ta a, chuvangin a sual chuang lovah ngai i langin, Tun ṭumah pawh hian tel chiang sa tho a nih avangin a tawp berah Great Pyramid chanchin hi kan tarlang tel ve dawn a ni. Number ka pekte hi a mak dan indawt a ni kher lo tih ka nu hrerel dawn nia. Great Wall of China. Khawvela mihring kut chhuak zinga sei ber mai. Van boruak atang pawh mihring kut hnu lang rei bera an sawi hial thin. China bangpui an ti. Great Wall of China hi mel sanga zanga a thui, a kilometre zawng chuan kilometre sang riat za riat sawm nga lai a sei niin China hmar lampangah khian a inkham ruah mai a. Qin Dynasty hun laia Chinese Emperor hmingthang Shi Huangtian Kum BC zahnih sawmhnih pakhat atanga zahnih sawm vela a siam tan kha a ni a. A tirah chuan kilometre sangkhat zakua chauha sei a siam a ni. A siam nan hian mihring sing tam tak chhawr an ni a. An siamna chhan chu chung hun lai chuan China ram chu an ram hma lam steppe phai zawla cheng ho hnam mawl hovin an rawn run ve reng thin a, chung ho laka inven nan chuan a ni a. A ti rah tak chuan ralven buk hi a awm thlih thliah chauh a, a hnuah chung ralven buk te chu bangin an sak zawm leh ta vek a ni. Ming Dynasty hun lai AD Sangkhatza Thungsawm Ruk Pariat atanga Sangkhatza Ruk Sawmli pali khan an sak zawm leh a, Sihuangti hun laia an kulh siam chhe tawh te an siam tha a. Hmun thenkhatah lei chhun pawn an hman te pawh chu lung vekin an thlak ta a. A bangpui khawchhak lam ep ah erawh chuan brick vek an hmang thung a ni. A bangpui chhah lam hi a bul thutah chuan meter li point ruk atanga meter kua point khat vela lian a ni a. A chhip lamah zuih chhohin a chhipah chuan meter thum leh point sarih vel a ni tawh thung a. A san lam hi meter sarih leh point thum vel a ni a, a khat tawkin ral ven insang meter sawm pahniha sang hi an siam thluah bawk a ni. Great Wall of China hi UNESCO chuan World Heritage Site-ah sangha zakua sawmriat leh pasarih khan a lo puang tawh a ni. Petra, Israel ram chhimchhak lama awm lunghmanga siam khawpui an tih mai. Petra hi BC palina hmalama din niin Nabatin chho khawpui a ni a, Bible-ah pawh vawi thum vawi li lai lang vein Sela tia sawi a ni. Petra hi khawpui ropui tak, red stone hlang, lungpui hmun atanga ker chhuah ngat a ni a. Hetia sawi mai hi chuan a ropui zia leh a khawpui ker chu a hau tak tur zia hi sawi thiam a harsa zawk awm e. Bible-a Edom ram tih thin Dead Sea leh Gulf of Agaba bul maia awm a ni a. Mosian lungpui atanga tui a vuak chhuahna phai ruam Wadi Musa chhak lam chiaha awm a ni. He hmun hi BC palina atanga kum zabi pahnihna thleng khan Arab hnam peng pakhat Nabatin sauten an luh a, a hun lai chuan sumdawnna hmun pui ber a ni. Petra-ah hian mi cheng an tam lai berin mi sing thum vel an cheng ni a hriat a ni a. Muslim ten AD pasarihna khan an awp a, chumi hnuah Crusader so khan kum zabi sawm pahnihnaah Muslim ho kut a ta chhuhsakin an awp zui ve leh ta a ni. Petra hi Swiss explorer Johann Burckhardt-a'n Kum sangkhat zariat sawm pahniha hmuh chhuah a ni a, lungsa khat hmun atanga in nalh tak tak leh lian tak tak mai han din chhuah te chu ropui tak an ni. Heti hun lai hian helai hmun acheng Nabateans ho hrop hi a lar viau a niang, Arabic hrop pawh hi heng atanga lak chhawn hi a ni a, tin, Muslim ho lehkhabu thianghlim Koran pawh hi hemi tawng ngata ziah hi a ni. Helai hmun pawh hi UNESCO-in Sangha Zakua Sawmriat leh Panga khan World Heritage Site-ah a lo puang tawh a ni. Christ the Redeemer Christ the Redeemer, Portuguese tawnga Kristo Redentor an tih Isua lim lian tak mai hi Rio de Janeiro Brazil a mi niin khawvela milim siam chawp Art Deco ang chiah chuan a lian ber a ni a. Mahse, khawvela Isualim an siam hrim hrimah chuan a len danin dawta a pangana a ni thung. Kum Sangkazariah sawmnga lam daih tawh khan Corcovado tlangchhipa milim lian dah hi rawtna a lo awm tawh a, mahse an ti puitling nghal lem lo va. Tichuan, he milim hi he tlang chhipa dah tur hian kum sanga zakua sawmhnih leh paruk khan an siam tan ta a ni. Engineer Heitor da Silva Costa chuan he milim hi a design a, Polish milim ker thiam Paul Landowski a kut hnu a ni ve thung. He milim hi Fitsawm kua pariat a sang niin hei hian a nghah chhan fit sawmhnih paruk zet a sang chu a huam tel lo va, a nghah chhan nen phei hi chuan fit za sawmhnih pali zet a sang a ni tihna a nih chu. A len zawng hi fit sawm ruk leh pahnih niin a rih zawng hi tawn za ruk sawm thum panga zet a ni bawk. A awmna hmun hi Tijuca Forest National Park-a Corcovado tlang chhip feet sanghnih za thuma sangah a ni a, concrete leh soap stone hmanga siam niin sangha zakua sawmthum leh pakhat khan siam zawh a ni. Machu Picchu Machu Picchu hi South America khawmualpui, Andes tlangram Peru huam china hmanlai American Indian hnam chi khat, Inca hnamte khawpui pakhat a ni a. Inca hnamte hian lehkha ziak nei lo mah se architecture lama an sang hle a, khua leh kawng mumal tak tak te siamin lei te pawh an dawh hial a. A hun laia American Indian hnam tu maiin an phak loh tur Machu Picchu khawpui chu an lo din chhuak ta a ni. Helai hmun hi an rin dan chuan Spanish explorer ho hlava Inca hnam te an biru na hnung ber niin an ngai a. Kum sangha zakua sawm pakhat khan American explorer Hiram Bingham chuan a va hmu chhuak a, a awmna hmun hi tuifinriat zawl atanga meter zaruk vel a sang. Tlang pahnihin a kar che a awm a ni a. Lung hlir maiin he tlangah hian terrace an siam a, square kilometre sawm pathum laia zau a awm a ni. Machu Picchu hi Inca Civilization-a khawpui ding hnuhnung bera ngaih a ni a. He khawdin chhuaktu hi Pachacutec, Ninth Inca, kum zabi sawm pangana lai vel a mi a ni. Thil mak deuh mai chu lunga an kut hnu mam em em dan leh hmanraw hnu hma engmah a lan loh dan atang hian hnim atanga siam damdawiin lungpui te hi an tinem vek thei anga duh anga a sep an siam hunah an tisak leh thei mai niin an ngai hial a ni. Thawnthu ang deuha an sawi danah chuan Spanish ho khan helai vel hmuna an kal hian ramhnuaia an riahnaah An riahna bula lungpui chungah chuan sava pakhat hian hnah thel hi a dah a, a tukah chuan hnah a dahna lai hi a lo khuar ta kak mai a, tui a lo tling bawk a, chu mi chu sava chuan a in ta thin a ni. Chutiang hnang deuh chu engtin emaw lungtih nem nan an hmang ta a nih an ring. Machu Picchu pawh hi UNESCO-in World Heritage Site-a a puan tho a ni.

Itza hnambing te chenna hmun a ni a. Mayan ho hi hnamfing hmasa leh ralhra tak mai an ni a. Hollywood movie hmuhnawm tak Mel Gibson an a siam Apocalypto tih a te khan Mayan ho hnam nunphung tlampui chu kan hmu thei awm e. He khawpui laili takah hian an nunphung leh sakhuana a awmze thuk tak nei tui chhunchhuah pahnih a awm a, pakhat chu an tui tlan niin Pakhat leh chu an Pathian hnena an inthawina thil te an paihna hmun a ni thung. Chichen Itza hi kum zapi parukna vela din tan niin AD zaruk sawm sarihah khan rauhsan lei lawk a hnih a, a hnu kum za thum velah an din thar leh a, Mayan culture-a hmun pawimawh tak a ni. Kum sangha zahnih vela Mexico hmar lama hnam pakhat toll tax hoin an run hnu khan he khawpui ropui tak mai pawh hi a lo ram chho ve ta a ni. A khawpui hi square kilometre thum bial vel a ni a. Heng hnam ho hian milem chi hrang hrang an ziak khat vek a, pyramid te pawh nei vein Egyptian ho pyramid nen chuan a inang lo hle thung. Helai hmunah hian van lam chanchin zirna, astronomical observatory, te, puithiam chenna hmun, temple of the high priest, te, raldo mi pasal tha te chenna, temple of warriors, te leh temple of jaguar, te, a awm a. An hun laia van lam chanchin an hriatna te, architecture lam leh van art lama an thiamna te hi tunlai khawvel thiamna te ai hian a hniam biak chuang hauh lovang a tih theih awm e. Mexico ramah chuan helai hmun hi khualzin mite hihtu ber a ni. Tunlai thleng pawh hian Mayan culture hi mi Mactaduay ruh vel chuan an la chhawm nung a, mak ve deuh mai chu heng Mayan culture chhawm nungtute hian tunlai damdawi hi hmang lovin hnim damdawi, herbal medicine, hlir an la hmang a ni. Helai hmun hi Sanghazaria sawmli pakhata John L. Stephens a hmuh chhuah a ni a. Kum Sanghazakuaa sawmriat pariat khan UNESCO chuan World Heritage Site-a a puang a ni. Colosseum Colosseum hi Italy rama Rome khawpuia awm a ni a. AD sawmsarih pahniah Emperor Vespasian-a'n a sa tan a, AD sawmriatah a fapa Titus-a'n a rawn sa zo ta a ni. Ennawm chhuahna tur hrim hrim atana sak a ni. Rom khawpuiah hian hmanlai insak ropui tak tak hmuh tur a tam hle mai a. Chung zinga ropui ber pawla an ngaih chu Colosseum hi niin ropui pawh a ropui na ngiang mai. Mi si nga lai leng tura sak a ni a, chhawng thuma sak a ni. A san zawng hi meter sawmli leh pariat leh feet nga a ni a, a chhawng hnuai pathum Chu lung a sak an ni a, a chung ber chu thingin an siam thung. Mahse, AD. zahnih sawmhnih pathum khan lungin an thlak leh ta a ni. A sak nan hian hmanraw chi hrang hrang, lung, brick, marble, chinai lung leh thing te an hmang a. A chhuat zawl hi thing a dawh zawl a ni a. Chumi chungah chuan vaivut nawi an dah leh vek a, chu chu ramsa leh mihring thisem te hi phultu atana an tih a ni. A hnuaiah hian pindan hrang hrang an siam bawk a, chung pindan te chu ramsa leh mihring awmna hmun atana an duan a ni a. He pindan hnuai atang hian chhuah chhohna te an siam a, chuta tanga han chhuah chuan Colosseum tualzawlah a han chuang chhuak chiah a ni. Amah chuan Emperor Flavian a hming chawi a, Flavian Amphitheatre tih a ni reng thin a. A hnua a bul lawkah hian Nero-a Colossal lim a awm tak avangin Colosseum tih a hriat lar a lo ni ta a ni. He hmunah hian gladiator te an inbei thin a, hmuhnawm chi hrang hrang te pawh an chhuah thin bawk. Kristian te pawh kha he hmunah hian tam tak tihhlum niin sakawlh te an pawh darh tir a ni. Colosseum hi Rome ho architect lama an lo san zia ti lang tu pakhat a ni awm e. Taj Mahal Taj Mahal hi India ram Uttar Pradesh state khawthlang lam Agra khawkianga Yamuna lui kam a awm a ni a. New Delhi atanga kilometre za sawmsarih leh paruk a hla awm a ni. Taj Mahal hi Crown Palace tihna niin Mughal Emperor Shah Jahanan a nupui hmangaih em em Mumtaz Mahal thlan atana a sak a ni a. An sak tak tak hma hian a sak dan tur lem chi hrang hrang, model, sang hnih chuang zet en chhin hmasak phawt a ni. He thlan sak nan hian kum sawmhnih pahnih chhung ngawt hun hmangin hnathawktu mi sianghnih sanghnih chuang leh sairual sangkhat teh meuh mai chawr an ni nghe nghe a ni. Marble var hlang hlaka sak niin heng marble te hi Makarana, Rajasthan, Punjab, China, Sri Lanka, Arab States, Tibet leh Afghanistan atang tea an chawk luh a ni a. Heng marble te hi thla eng hnuaia phei chuan a mawiin a lang pual phut thei nghe nghe a ni. A hun lai chuan luh hnu chi hrang hrang, topazes, onyxes, garnets, sapphires leh bloodstones tea chei mawi an ni nghe nghe a. Mahse, chungte chu a hnua Indona velah lunghlû ho chu ruk bo zawh a ni leh ta vek a ni. British ho pawh khan tam tak chu an ker chhuak niin an sawi bawk. A thlan mai bakah hian a velah huan mawi tak mai leh dil te an siam tel bawk a, heng huan an siamna a thing an phun te hi Turkey atanga an chawk luh te an ni hlawm a, kum sangha zaruk sawmnga leh pathum khan zawh fel a ni ta a ni. Taj Mahal an sak danah hian a lang china a ropuina bakah a lang lo lam, a foundation, lui kam dum hmun a pil thei lo tura an duan dan te hi pui tak mai a ni a. An sakna hmun khu lui kam dum hmun a ni a, foundation pangai anga tih chuan rei lo te a pil mai dawn a, tichuan, Yamuna lui kuang aia thukin an lai a, a hnuaiah tuihnawng leh dum kawng an sial phawt a, Chutah ban lung hlir a siam, a kar a tui luang thei vek turin a Taj Mahal area tiatin an phun ta teuh mai a, chu mi chu a foundation a ni nghal ta a. Taj Mahal an sak dan atang hian hmanlai India mite kha architecture lamah an lo duai loh zia a lang chiang hle a, Taj Mahal hi India ram mai ni lo, khawvel puma hmanlai kuthnungaihlut ber te zinga mi a ni reng tawh dawn a ni. The Great Pyramid Video tir lama kan sawi lan tak ang khan The Great Pyramid hi khawvel thil mak pasarih te thlan chhuah a nih ṭum pawh a, thlan ve ngai lo tling chiang sa an dah ngat kha a nih avangin a ropuiin a hlu thawk khat ang tih chu kan hrethiam mai awm e. The Great Pyramid hi Egypt khawpui Cairo atanga hnaite Giza pla chu awm a ni a, hmanlaia Aigupta tih ni thin. Tun hnua Egypt tih ni ta a, Valley of Kings an tihah khuan pyramid tam tak a awm a. Heng pyramid tam tak awm ho zinga a lar zual chu Tutankhamena pyramid leh Kheopsa pyramid te khu an ni a, a ropui ber erawh Kheopsa pyramid, The Great Pyramid an tih khu a ni thung. Hmanlai Egyptian hote khan mithi thlarau hi vanah an lawnin an ring a, tichuan pyramid hi van lam kawk vahin an siam ta a. A lalte thlarau chu pyramid ah chuan lawnin a kawhna zawn vanah chuan a chung zum atang chuan an kai chho dawnin an ring a ni. Great Pyramid sak nan hian lungtawn hnih vel zeta rit Magtaduai hnih leh nuai thum vel an hmang a, a sak hun chhung hi kum sawm hnih teh meuh mai niin kum tin mihring nuai khat vel an hmanga chhut a ni. An lungrem hi a inhmuh rem that em avangin awng hlek a awm lo hrim hrim a, chemte phek han rawlh zeuhna tur awng tak ngial pawh a awm lo reng reng a ni. Magdeuh mai chu he pyramid ah hian a chhungah engmah a awm ve lo tlat mai hi a ni a. Pyramid dangah te chuan mi ruang tawih thei lo a siam, mummy an tih te leh an lal Pharaoh te ho ro hlu leh thil dang tam tak te a awm thin a. Great Pyramid thung hi chu AD zaria sawmhnih a an luh chhuah hmasak ber tum khan a lo ruak hiau hmai a ni. A pindan hnuai ber chu lei hnuaiah a awm a, chu chu subterranean chamber an ti a, Chumi pindan atang chuan a luhna kawngka pui ber nena inpawh kawng a awm a, chumi chuan a chhawng chunga Queen Chamber a pawh a, tin Escape South an tih chhuah runa kawngka pawh a awm bawk. Chu kawng chu kal chho zelin pindan pui ber Grand Gallery an tih chu a pawh leh a, tichuan lal ber pindan King's Chamber, chu a pawh leh a ni. King's Chamber hi Queen's Chamber chung zawn a awm a ni a, boruak luhna Air South pahnihin a pawh bawk a ni. Pyramid sak dana Geometry leh Mathematics inphum hi a turu ang reng khawp mai. Angle degree sawmnga pakhat vekin a kiltin in anga awn chho a sak a ni a, degree khat te pawhin a inpelh sawlh eih lo a ni. Tin, an chhut dan chuan. An tehna khu Bible-a nua lawng teh dan nen a inang a, chu chu inchi sawmhnih panga zel cubit khat a chhutin nuaili a sem leh in kan lei exist nen a inang chiah a. Amah pumpui khu astronomical calendar niin an ngai bawk. Astronomer Charles Pease mitana a chhut dan phei chuan pyramid bul thut area khu a lung hman size a sem in za thum sawng ruk panga a chhuak a, chu chu kum khata ni awm zat chiah a lo ni a. A lungphah hmun sawmhnih panga leh pyramid inches a teh kual chu kan nei polar radius nen a inang chiah a, inches a teh chhuah veka a area hrang hrang nen a han chawh vel in he line a hun pawimawh a lo tawn tawh zawng zawng kum nen a inmil thlap e a ti a. Tam takin an pawmpui lo avangin Smith-a chu pyramided An tih phah nghe nghe a ni. Tin, pyramid shape hrim hrim khuan thil vawn ṭhet ṭhat theihna a nei a. A sai sang chiah a, te deuha lehkha khawng vela siam chhak leh thlang hawi zawnga dahin a chhunga thlai hring dah te a tawih ar bik em em a. Tin, a chhungah thlai a ṭiak hmain pawn boruaka dah aiin a let khat leh a chan ve velin a ṭhang chak zawk bawk a ni. Blade bil tawh te pawh a ti hriam leh thei niin an sawi bawk. Kum sangha zakua sawmnga pali khan Great Pi Remit pawnah hian Cedar thinga siam lawng feet za sawmli leh pahnih a sei an hmu chhuak a, chutiang chu Sun Boat an ti a, an lalfa ruathlarau mithi khua phurtu tura an ti a ni. Awle, khati zawng kha tun tuma kan thlir ho leh theih te chu a lo ni leh ta a. Pante a ral te, YouTube channel i thlir mek a, he channel hi i hlut zawng te a lo nih ve mial chuan i lo subscribe a, i lo like a, i lo share ve ngei kha ka lo beisei dawn a ni. Ka lawm e.